שכוח פארן צוריק קומען פאר נאך א שמועס, כ'וויל ארום רעדן עפעס בנוגע שבת, אבער איך זיץ אזוי אינדערהיים מיט מיין טלית, העפענסטו בי איך רעקארד עס נאנט צו זעקס אזייגער נאכמיטאג, און. איך האב ערשט יעצט אנגעטון תפילין און געדאווענט. איך בין היינט צופרי, איך האב א מנין קביעה ווי איך האב רעזערוו מיט די שמות פון די שול ווען איך דאווען, און ס'מאכט זיך מענטשן ווייסן נישט, זיי גייען צו צום עמוד, מ'וואקט צו צו זיי, מ'זאגט זיך איבער נאך חיוב, זאג מיר נאך און די שלושים. און מענטשן אין דזשענעראל נעמען עס אן זייער פיין און זיי וואקן אוועק. און היינט געווען די זעלבע זאך, כ'זע די שמשׂ שטייט און איז טרייט מסביר פאר פאר א איד אז ס'איז דא איינער וואס האט רעזשערווד די ספאט, אן עלטערע מענטש, און ער רירט זיך נישט. איך בין געווארן זייער אפסעט. און איך האב געזאגט איך קען שוין נישט דאווענען אפילו אויב ער פוילט, הגם ער גייט נישט פוילן, איך האב ארויסגעוואקט, איך האב געטרייט צו טרעפן נאך א מנין, ס'איז מיר נישט געלונגען, איך בין געווען זייער זייער אפסעט, ס'האט מיך געווען ממש, ס'האט מיך ממש אויפגעגעסן, און כ'האב געדארפט אבער עקספלארן וואס, ס'נישט די ערשטע מאל, איך דאווען שוין פארן עמוד יעצט א גאנצע צוויי וואכן, און איך האב שוין געהאט צוויי מאל וואס מענטשן האבן נישט געוואלט זיך אוועקרוקן, דאס האט מיך עפעס ארויפגעברענגט א מין כעס א מין אפסעטנעס וואס איך האב עס געדארפט עקספלארן איך האב עס געדארפט פארשטיין. און איך האב עס געקענט קאנעקטן מיט א פאמיליער אפסעטנעס. וואס איז קאנעקטעד צו שבת. דאס הייסט. איך געדענק ווען איך בין געווען יונגער. און הארט פאר דעם וואס כ'האב אימפלעמענטעד מיינע טשעינדזשעס לעטס קאל איט. וואס איך בין ארויס געגאנגען פון לתרבות רעה איף יו וויל. און איך בין געווען זייער. א זאך וואס האט מיך געמאכט שטענדיג אפסעט איז ס'איז געווען עלטערע מענטשן וואס האבן מיך נישט אויסגעהערט. איך האב געהאט זאכן וואס איך האב געדארפט דילן מיט און איך האב געדארפט העלפ, און מענטשן האבן מיך נישט אויסגעהערט. איך וועל דא אריינלייגן א דיסקלעימער, איך בין געווען מיסגיידעד און. מיט וועם איך האב גערעדט, און ניין אוט אוו טען אוו דאוז פיפעל זענען עכטע גוטע מענטשן, ס'איז געווען זייער צופיל זאכן וואס איז פארגעגאנגען עט דעט טיים, און איך האב חלילה נישט קיין טענות אויף די מענטשן, באט. איינע פון די זאכן וואס מיך אזוי ארויף געקומען איז מ'זינגט אין שבת'דיגע זמירות און מ'זעהט אין ספרים הקדושים און מ'זעהט אין די תורה שבת איז אזוי ביוטיפול ס'איז די העכסטע צייט און ס'איז דאס און ס'איז יענץ באט איך פיל עס נישט, נישט נאר איך פיל עס נישט איך האב נישט געהאט קיין געלט צו קויפן קיין עסן אויף שבת, איך האב נישט געהאט קיין אויב איך האב יא געהאט געלט האב איך געקויפט א באטל וויסקי און איך האב עס אויסגעליידיגט. און ווען איך האב געטרייט צו רעדן מיט מענטשן וועגן דעם, איך בין נישט, איך בין און ערגעץ נישט אנגעקומען בנוגע א מענטש וואס זאל פארשטיין וואס איך, די קוועשאן וואס איך פרעג. און איך גיי עס דא פארשלאגן. פארוואס? א זאך וואס ס'שטייט אין יעדע ספר דארף טעסטן גוט, איז אזוי שווער צו טעסטן? גיב מיך נישט קיין משל וועגן סיגערעטס, גיב מיך נישט קיין משל וועגן ברוינפן, גיב מיך נישט קיין משל וועגן איך דארף מיך אויסלערנען א פלעיוואר מיט פרענטש קוזין, גיב מיך נישט די משלים, די תורה מיט די אייבערשטער זאגט דאס טעסט גוט, וואס גייט דא פאר? וואי, פארוואס טעסט איך עס נישט? פארוואס פילט די טאג נישט גוט? פארוואס פילט די טאג ווי א פרעשור? פארקויף מיך נישט קיין לאקשן. איך האב פעין, ס'טוט מיך וויי, וואס גייט דא פאר? און אנשטאטס מענטשן זאלן מיך ענטפערן, בין איך געווארן מער און מער און מער ווארקד אפ. און פאר מיך, איך האב היינט. געטראפן א פיצי ענטפער, איט דאזענט סעטיספיי אלל אוו איט, און ס'איז געקומען פון די עקספיריענס וואס איך האב געהאט צופרי מיט די עלטערע איד. און וואס איז דאס? איך האב געקוקט די וואך אין פרשת במדבר, האב איך געזען פון די הייליגע קאמארנער שרייבט א קאנצעפט, די קאנצעפט, איז אז ווען א מענטש גייט דורך פעין, אז דאס קומט פון מדת הדין, ער רעדט פון העכערע קאנצעפט, עס קומט פון מדת הדין, אבער אויב האט מען אמונה אז די אייבערשטער איז דארט מיט מיר, פונקט אזוי ווי אין דזשאויעס מאמענטס, ווי אין העפי מאמענטס, מיט דעם נעמט מען אוועק די פעין, מיט דעם, ער רופט עס המתקות אדירים, און מיט דעם ברענגט מען, עלעוועיט מען די פעינפול עקספיריענס צו א העכערע עקספיריענס, צו א בעסערע עקספיריענס, און דורך דעם עפענט מען זיך אויף פאר בעסערע עקספיריענסעס. סאו ווען איך וויל פילן גוט פון לערנען, באט איך האב דיסטרעקשאנס, דארף איך געדענקען אז אין די דיסטרעקשן איז אויך דא די אייבערשטער וועגן ס'מלא כל הארץ כבודו, ברענג איך דעם אייבערשטן אראפ לעבן מיך, קען איך נאכדעם אריין קוקן אין די גמרא און לערנען. סאו נאכדעם וואס איך האב היינט צופרי, ס'האט מיך זייער אויפגעגעסן. איך וויל דאווענען פאר מיין טאטע, איך וויל זאגן די קדישים, איך וויל די אלע זאכן וואס שטייט וועגן דאווענען, צו צו איז עס פאר מיך איך זאל פילן גוט, צו איז עס טאקע פאר מיין טאטע'ס נשמה, אידער וועי וויל איך עס טון, איך וויל האבן די טעראפיוטיק עקספיריענס דערפון. איי וואס ריעלי ריעלי ריעלי אפסעט, האב איך מיך דערמאנט פון די שטיקל, און איך האב עס דא אפן אין פראנט פון מיר. ס'איז פסוק ח', אויב איינער וויל פאוזן, דא, דא איז עס. און כ'האב געטרייט צו נעמען די קאנצעפט פון ווי די אייבערשטער איז מיט מיר אפילו אין די פעין. וואס דארף איך מיך אויסלערנען פון ווערן אפסעט, ווערן אזוי אפסעט דעט ממש איי קענט איי קענט ברינג מייסעלף צום דאווענען, וואס דארף איך טון יעצט מיט דעם? איטס אן עקספיריענס דעטס פעינפול, וויאזוי פארגיטיג איך עס? וויאזוי מאך איך דא המתקת הדינים? באט אויף א אויף א ריעל לעוועל. און איי ריעלייזד אז אויטאריטי. האט מיר וויי געטון, און כ'האב עס שוין געפראסעסט, און א וויכטיגע זאך, ווען איך זאג אויטאריטי האט מיך וויי געטון, איך וויל זאגן רוב דערפון איז בתור דמיון, כ'האב מיך געדמיונ'ט א זאך, און מיט דעם האב איך אויפגעפאדערט פון אויטאריטי עפעס, אויטאריטי האט קיינמאל נישט, ס'איז קיינמאל נישט געווען זייער פראבלעם, און וועגן דעם האט עס מיך געבאדערט. און איך האב שוין געהאט די thought זייער זייער אסאך מאל. באט עט די ענד אוו די דעי, די איד היינט, ער האט סך הכל געוואלט דאווענען נאך זיין טאטע, נאך זיין מאמע. ער האט נישט די אביליטי פון איינזעהן אז ער איז ראנג. איך בין געגאנגען רעדן מיט אים נאכדעם. דאס איז זיין פען, דאס איז זיין ביזנעס. פארוואס ווער איך אבער איבערגענומען? איך ווער איבערגענומען וועגן איך לייג נאך ריספאנסיביליטי פון מיין העפינעס אויף א צווייטן. איך האב אן עקספעקטעישן אז א צווייטער גייט מיך פארשטיין, און דאס גייט מיך ברענגען העפינעס און סאטיספעקשאן. די זעלבע זאך. איז מיט שבת. שבת איז א טאג וואס איז אוועילעבל. ס'איז אוועילעבל פאר אונז. באט אויב איך סענטער מיך נישט, און איך און איך עדרעס נישט די זאכן וואס טוט מיך וויי אוטסייד פון די טאג, די טאג האט נישט קיין מעדזשיק פון מיך היילן, די טאג האט נישט קיין מעדזשיק. פון מיך פיקסן, און די טאג האט נישט קיין מעדזשיק פון אוועקנעמען סיריעס פעין און ענקזייעטי וואס איך עקספיריענס אויף א טאג טעגליכן אופן. באט אויב איך לייג מיך אריין זיך צו ארבעטן, איך גיי צו טעראפי, איך לערן, איך עוואליועיט זיך, און נאכדעם אפראוטש איך שבת אז איך וויל אייננעמען און אננעמען די אלע גוטסקייט וואס שבת קען מיך געבן, איים היער טו טעל יו דעט איטס בעטער דען דעי איווען טאלד אס. ס'איז אן עקספיריענס שבת ווען מ'מאכט זיך אויף צו די טאג דורך סעלף ריפלעקשאן איז סאך סאך סאך בעסער. ווי מען האט אונז אפילו געזאגט, באט מען דארף טון די ארבעט, און דאס איז פערסאנעל ארבעט, דאס איז נישט שבת, דאס איז נישט די דזשאב פון שבת, ס'איז אויך נישט די דזשאב פון מענטשן אינדרויסן פון אונז, אונז דארף מען טון די פערסאנעל ארבעט, שכח פארן אויסהערן ביז דא, און אויב ס'דא עפעס פידבעק פליז לאטס מיך וויסן, לאטס א קאמענט, שעיר די ווידיאו, לייק איט, איי עפרישיעט איט, שכח.